Sian Elin ydw i a croeso nôl i'r sesiwn ddrama. Nawr, heddiw, rydyn ni am ganolbwyntio ar cymeriadau, characters. Nawr, ble gallwn ni ddarganfod cymeriadau? Where can we find characters? Gallwn ni weld cymeriadau mewn amryw lefydd. Gallwn ni weld nhw mewn llyfrau, ar y teledu, mewn ffilm. Ond, ydych chi eisiau clywed cyfrinach? Ni gyd yn gymeriadau gwahanol? Ydy'n wir, mae pawb yn unigryw, yna beth sydd ei wneud i'r byd yma i ni'n byw arni yn le ffantastig, achos ni gyd yn wahanol. Felly, mae yna gymeriadau yn ein bywydau bob dydd. Oes wir. Nawr, wrth actio fel cymeriadau, mae angen i ni fod weithiau yn, o, cymeriadau mawr, ond weithiau cymeriadau bach. Gallwn ni actio fel anifeiliaid, allwn ni actio fel, wel, unrhyw beth. Felly beth amdani, beth am i ni ddechrau drwy actio fel brenin neu brenhines? Nawr, pan 'y ni'n meddwl am cymeriadu a cymeriadau, mae angen meddwl am y gwyneb, beth mae'r gwyneb yn wneud, beth mae'r llais yn wneud, ac hefyd beth mae'r corff yn wneud. Felly, wrth feddwl am brenin neu brenhines, beth am i ni feddwl am shwt y bydden nhw'n cerdded? A bydden nhw'n cerdded gyda'i cefnau fel hyn? Sai'n credu 'ny. Bydden nhw'n cerdded yn syth, dwi'n credu. Cerdded ac yn araf hefyd. Syth ac yn araf. Cerdded, cerdded, cerdded. A wedyn beth am y llais? Wel, ma', yn draddodiadol o bosib, ma' brenin neu brenhines yn swnio fel hyn, Helo, shwtmai, helo, shwtmai. Iawn, felly beth am i ni gerdded nawr yn araf, a cefn i fyny, A chwifio, Helo, shwmae? Helo, shwmae? Ffantastig. Nawr, beth am y gwyneb? Gwyneb siriol? Gwenu? Ie? Fi'n credu ni. Felly, brenin neu brenhines, cerdded yn araf bach, helo, shwmae? Gan wenu. Ffantastig. Reit de, beth am y cymeriad nesa? Beth am gymeriad fel, oh, Siôn Corn? Iawn, mae Siôn Corn yn ddyn ffantastig, yn dyw e, felly, beth am i ni actio fel Siôn Corn? Fi'n credu bydde fe'n dal sach, ac yn cerdded fel hyn, Ho! Ho! Ho! Da iawn, a chi'n gweld, mae'n llais i hefyd wedi newid, felly o aros yn syth, fel brenin neu brenhines, helo, helo, i fod yn Siôn Corn! Ho! Ho! Ho! Ffantastig. A beth am yr un ola', beth am fod yn robot?

Da iawn. Felly, nawr, dwi am weiddi brenin, neu brenhines, siôn corn, neu robot, a fi eisiau chi wneud llun llonydd iawn, freeze frame, llun llonydd, o ba gymeriad i chi, ac hefyd pa siâp, pa siâp y maen nhw'n creu. Felly, os taw brenin neu brenhines, aros yn stond, gan chwifio. Robot, Ac hefyd Siôn Corn. Pwyso nôl ychydig. Felly, pawb i gerdded o gwmpas. Ac yna, yr un cyntaf newn ni ydy robot. 3, 2, 1, Llyr Llonydd. Da iawn. A beth am y tro yma cerdded eto? Beth am Brenin neu Brenhines? Helo. Kevin Stond, ffantastig! Ac er mae eto! Ac yn olaf, Siôn Corn! Ho ho ho! Da iawn bawb! A dyma ni! Cymeriadau, characters! Mae'n rili bwysig pan 'y ni'n actio fel cymeriadau gwahanol, ein bod ni'n trial cerdded fel nhw, bod ni'n ceisio siarad fel nhw, ac hefyd bod ni'n trial gwneud gwyneb fel fydden nhw'n 'neud, iawn? Felly ewch amdani, a cofiwch, ni gyd yn gymeriadau! sydd yn grêt o beth.